Assalamu aleykum hormatly watandaşlar, dostlar, doganlar. Şu günki temamyzyň ady Türkmen nirede? Dünçe men size şu wagtkyça ýazyp bolan şury mukap berjek we bu şuryň yzyndan söhbetimizi dowam ederis. Nirede? Garaşmady halaýyk, bir zamana geldi. Watan diýip döş beren türkmen nirede? Samsyklar aşk atyklap görüp kethuda. Miras asylsyza galdy, umman nirede? Imandan habary ýok el çarpar binamys, Watany ala-hekge soraýar dargady tagt. Türkmenler nirede şat boldy bedibagt, Baş goýan mertler türkmen ogly nirede? Gelmişekler talady türkmeniň geljegin, Adalalar gemirdi Dap-dessuryň, ahlagyň, Kelpezler şat tilkiler atly sapalagyn, Türkmen işsiz, aç, kesel, rysgal nirede? Akmuhammet hasabatym bunda jemläýin, Sözüm ýok, Taňrydan, Taňrynyň öňünde toba neýläýin. Türkmenistana dönüp ilimi azat eýläýin. Sähetiň hasaby bardyr. Geljek nirede? Hormatly watandaşlar siz bilýärsiňiz mart aýynyň on ikisinde Türkmenistanda saýlaw geçirildi we ýene Prezident saýlandy. Ol kim? Berdimuhamedowyň ogly Berdimuhamedowlaryň dinastiýasy Türkmenistanyň talamany dowam edýär. Ol saýlawyň jemi ýetmiş ýedi prosente görä diýip hasap edildi we Berdimuhamedowyň ogly Serdara ýeňiş gazandy diýip şony yglan etdiler. Emma bu hadysany dünýä jemgyýetleri kabul etmedi. Ne ýurtlar, ne on, ne OBSE. Sebäp näme diýeňde, uje nemäň özi soňky ýedi ýylyny bikanun oturdy. Ondan öňem bikanun, ýöne soňkysyny has bikanun oturdy, kanuny bozdy, Konstitusiýany üýtgetdi, ýedi ýyl srokly prezident saýlandy, ony hiç kim kabul etmedi, ne on, ne Amerika, ne OBSE, ne Ýewropa ýurtlary Berdimuhamedowyň özüni. Diýmek, onuň indiki eden işleriniň hemmesi Legitimni däl. Indi şu günki geçirilen wyboram şu wagtky on ikinji martda geçirilen wyboram legitimni däl. Hawa o Serdaryň orta gelmegi meni gazap edýän oppozisiýanyň içinde oppozisiýa döredip hem göreşiň öňüni alyp bolmajagyna Gurbanguly we Berdimuhamedow göz ýetiripdä. Ondan soň şoň töweregindäki göterýänleri we beýleki bile ogurlary, ogurlyk edýän ogurlary muňa teklip eden bolmaly. Sen häzir şu nemäňi şu ýagdaýda örän dünýäde dartgynly syýasat gidip dur. Sen bir ogluňa tabşyr şulary ünsüni özüňden çek bir ýana diýen bolmaly-la bular. Hawa. Ol bir ýyl mundan öň mesele orta goýlup, maslahat edildi. Şo maslahatyny jemlemek üçin, poddержка almak üçin Berdimuhamedow daşy işler ministri u Türkmenistanyň daşy işler ministrini we öz ogluny geçen ýyl Moskwa ugradypdy, fewralyň aýagynda, martyň başynda. Hawa, ol o ýerde Moskwaň syýasatçylary bilen, politikler bilen duşdy we dändi yzyna. Şondan soň oňa tabşyryldy. Şu howpsuzlyk komitetine baş tutan ol. Hawa, o Ahal welaýatynda işläp gördi, zamministr bolup işläp gördi Daşy iş ministrliginde. Emma Serdaryň hiç ýerde alan tejribesem ýok. Serdar hatda brigadirem bolup işläp bilmeýär nemede pagta meýdanynda. Bu diýmek Şu oligarklar şu türkmen baýlygyny talaýan oligarklar milliard pullary gazananlar wagtlaýynça şol serdary orta goýaly soň görüberýäs diýýärler. Indi bulaňam pikiri dogry. Bular edil Berdimuhamedow hem gönümel aýyrmany islemedi, sebäp näme diýeňde, Berdimuhamedow oňalaňkyny kän göterdi we olara köp, köp türkmeniň baýlygyny ogramana kömek etdi. Şonuň üçin bular Berdimuhamedowy birden aýyrmadylar we Berdimuhamedow başga ýurtlarda banklaryna pullaryny goýup, o taýda birnäçe zatlary alyşdyryp, birnäçe türkmeniň parasyny harç edip otyr. O ýerlerde-de oňa gollugy bar. Hawa, onuň bu ýerde bir inçe syýasatçylar teklip berdiler. Hä, sen bir ýana çekil, seni şo ogluň otursyn diýerler-le häzirlikçe. A onuň, bular indi Berdimuhamedowyň özüne bir rahatlandyrdylar. O dünýädäki syýasatçylaryň ünsüni böldüler we özleri indi öz ýagdaýyna seredýärler. Sebäbi özlerem belli däl, haçan o ýerden gitmeli boljak. Hawa, indi diýmek şol eger bir bir zada serediläýen ýagdaýynda, eýläk-beýläk çekiläýen ýagdaýynda-da, şo indi Berdimuhamedow bolan poddelnigidir-ä, Türkmenistanyň baýlygyny ogurlan, milliardlarça puluny ogurlan. Olar şo poddelnigini bir gyra çekdiler-dä şu wagt. Ine, esasy sud şu ýerde durýar da, meseläň. Sudy näme üçin oňa ogruna getirdiler? Birinjiden-ä gaty görmesin, ikijenem bir ýana çekilsin, daşarky ýurtlaryň diplomatlaryň, syýasatçylaryň ünsüni böleliň, soňam görüberýäs diýerler. Emma. Bu ýagdaýyň daşynda ýene köp zat bolup geçdi. Sebäp näme diýeňde, bu Berdimuhamedowyň Howpsuzlyk komiteti bu oppozisiýanyň arasynda Türkmenistanyň oppozisiýasy diýen ýaly birnäçe guramalary döredip, olary hawa meşhur etmek isledi we halkyň ünsüni bölmek isledi. Indi bu ýerde birtopar namartlar özüni gahryman edip görkezmek isledi. Hawa. Olaram bir tarapdan gahryman etjek, ikinji tarapdan ymtyldylar Türkmenistana dolanarys, ynha bizem şu komitet şeýle şular ýaly bize neme edýän bolsa, ynanýan bolsa bizem dolanarys, bizem Türkmenistana prezident bolarys diýýän. Her kim prezident boljak-da Türkmenistana. Hawa, bu ýagdaýda, bu bolup geçen ýagdaýda örän köp many bar. Men munuň nemesini size aýtmak islämok şu wagt. Aňyrsyna näme garaşýar, näme bolup geçjek, indi şu Serdar bilen baglanyşykly nämelere garaşmaly, halk nämä garaşmaly? Halk nämä garaşmaly diýilende, bir zat aýdasym gelýär, olam Halk hiç zada garaşyp bilmeýär. Ol nämä garaşmady, indem garaşmaz halk. Halk şo göranny dolajak bolup, şo näme bolsa şo bolsun, maňa degmeseler bolýar diýip gezer köpüsi. Sebäp näme diýeňde, Türkmenistanda türkmen ýok ýaly-la. Siz hemmäňiz hakyky türkmen bolsak onda biz näme üçin agzy bir däl? Maňa mende şu sorag dörýär. Sebäp näme deň döküşden iki iki adam ýöräp barýan bolsa gapma garşy. Beýlekisi beýlekä salam berip kik gezip ýylgyryp geçip gidýär. Olam kik gezip beýlesini atyp ýylgyryp geçip gidýär. Seňki bolmady. Hawa indi sen nägün görersiň diýip ol içinden oňa şeýle pikir edýär beýlekem içinden oňa pikir edýär. Bu diýmek näme? Türkmenistan on üçünji asyryň başynda örän erbet bir uruş bolup geçýär-de, şo Çingiz han gelip, Türküstanyň, Türkmenistanyň däl, Türküstanyň paýtagtyny, iki ýarym million halk ýaşap oturan Merw şäherini ýykýarlar. Ana şu Merw şäheri ýykylmazda şondan öň Türkmenistanyň içinde Awşaryldyr Awşar Türkmenleri Türkmenler bu özümiz ha Ärsarlar Tekeler Ýomutlar hemmämiz şu taýlarda belli bir ýerlerde ýaşan biz. Hawa herimiz taýpa taýpa bolup şeýdip ýaşan. Emma biziň aramyzda bir ullakan neme bolmadyk şu wagta çenli. Dartgynlyk bolmadyk biziň aramyzda. Hawa. A näme üçin Merwi ýykýarlar? Şo dünýäde şo türki güýçleri ýykmak isleýärler. Sebäp näme deňde ullakan territoriýany tutup oturan türkleriň imperiýasy dörejek bolup durda. Ony ýykdylar, ondan soň Alparslan beý gidip ol nemede gurdy naby türkiýany. O taýda-da döredide. Emma Türkmenistany dargatdylar şonda. Hawa, Türkmenistany dargatdylar. Şonuň üçin şol Türkmenistany dalganyň sebäbi şol Aziýadaky we käbir bu umuman Aziýadaky ýerleri paýlaşmak üçin etdiler-dä muny. Ýurtlary, ýerleri paýlaşmak üçin. Ondan hem kim peýda gazandy? Urus patyşasy. Hawa, diýmek Çingiz hana kim kömek edipdir? Taryhda aýdylanok bu zatlar. Ýöne şoňa analiz berseň kim peýda gören bolsa şo kömek eden bolýada şoňa. Ýa şuňam kime peýdasy bar şo Berdimuhamediň oturmasy. Ýa ogluň oturmasy. Pikir edip görüň kime oň peýdasy bar şu wagt. Halka peýdasy barmy ýok. Biziň geljegimize peýdasy barmy ýok. Türkmenistana peýdasy barmy ýok. Berdimuhammediň oturmagynyň hiç hili ne halka, ne ýurda, ne biziň geljekki nesillerimize hiç kime peýdasy ýok. Oň oglunyň oturmasynyň hem peýdasy ýok. Diýmek bu meň pikirimçe şu wagtky nemäň gelmegi, Serdaryň gelmegi bir pursat döredi şu wagt. Şu dawasyz, jenjelsiz nemäni tabşyrmaly hökümeti? Men Serdara diňe aýtjak zadym şol. Sen Serdar owja otur pikir et we dawasyz, jenjelsiz mundan aňryk abraýdan gaçma-da Türkmenistany, türkmen hökümetini Assosiasiýa Demokratik Dwiženiýa Türkmen hekim Türkmen herekediň agzalaryna tabşyr. Ony açykdan edýäňmi, ýoşluk bilen edýäňmi men bilemok. Sen şonda Türkmenistanyň gahrymany bolarsyň. Ýöne sen häzirki wagt oturyp işleseň, o ataň eden işlerini düzedibä bilmersiň sen. Ondan beter bulaşdyrarsyň we biabraý bolarsyň, özüňem we ataňam ondanam beter biabraý bolar. Peýdalanaram kim, o daşyndakylar peýdalanar. Hä, sen şu zatlara ýol berme, sen birazjyk pikir edip gör. Hawa, sen şu hökümeti dawasyz Assosiasiýa demokratik dwiženiýa türkmen hereketiň agzalaryna tabşyr. Biz bararys. Şo mejlisde hemme zady çözeris özümiz. Nädip Watany ýöretmeli, nädip şu krizisden çykmaly biziň hiç kimden zoramaga geregimiz ýok. Biziň adamlarymyzam bar, ispisializmizam bar her ugurdan. Halkam bizi tanýar. Ýene men şu etjek teklibim Serdara. Esasy aýtjak zadym şudy. Indi bir biri interwýu, interwýu dälde laýk goýup bir bir zatlar ýazan bolupdyr da kommentariýa. Seni diýýä diňe şu tatlar bolýa diýýä. Sen nebir eýýäm Türkmenistanyň aýtdyň, sen näme bilýäň Türkmenistanyň nämä bolup geçýänini diýip göz öňüne getiriň. Biziň çykyşlarymyzy diňläp görüň we olaňkyny diňläp görüň. Kimiň Türkmenistandan habary bar? Kim Türkmenistanyň geljegini üýtgedip biljek? Halk bilýändir ony. Ony diňleýän adamlar bilýär. Men halypa senden muny soramam hiç haçan. Ýöne men saňa bir zat aýdaýyn. Sen tat diý, teke diý. Halkyň arasynda duşmançylyk ýaratjak bolma. Men seň ýüzüňe seredenimden, seň çöpdüýbiligiňi görüp otyryn. Men şuny aýtmazdym, ýöne aýdaýyn men saňa şuny indi. Şuny men saňa aýdaýyn, ýöne diýýän zatlaryňa jogap berersiň. Türkmenistanda tat diýen halk ýok, Türkmenistanda türkmen diýen halk bar. Hä, sen o taýda şu zatlary şeýdip aýtmak isleýän bolsaň, diýmek siz bizi birek-birege duşman etmek isleýäň. Meň dostlarymyň hemmesi tekelerden, ärsarylardan, ýomutlardan we beýlekilerden. Baran ýeriňde saçak gerip, isle Balkanagy deýin, isle Lebabagy deýin, isle Tejene baraýyn, Ahalla kyrk ýyl ýaşadym men, Ahalla. Ýa meni Ahalla senden köp tanýandyrlar. Sebäp näme diýende, seniň diňe şo magazyna baryp, çörek alyp, ewiňe gelip iýip, soň tualete gatnamakdan başga eden işiň ýok-a seniň. Bizi işden tanýarlar, sungatdan tanýarlar. Biziň ýüzümiz tanyş biziň aslymyzam tanyş sen biderek gürleme. Ýene bir tatdyk gürleseň gaty görme. Tat ýok Türkmenistanda. Türkmenistanda türkmen bar. Seň ýaly gelmişekler, seň ýaly asylsyzlar türkmenleri azgal etdi. Şoň üçinem türkmen birleşip bilenok. Ana indi men aýtdym indi näme türkmen garaşmaly. Şda aýda. Türkmen agzybirlige garaşmaly. Türkmen diňe agzybir bolan ýagdaýynda biz birleşýäs we biz öňümizdäki şular ýaly duran bihepbeleri çöp düýbüleri Türkmenistandan kowup çykaryp Türkmenistanda Türkmen Halk Respublikasyny döredýäs nesip bolsa. Türkmen Halk Respublikasynyň fundamentini, proýektini, kanunlaryny ýazdyk, biz onuň taýýar o zatlaryny. Haýsy gün mejlise gelse, şo mejlisiň öňüne goýaýmaly şeýdip şo kitaby. Hä. Şonuň üçin men halka näme dileýän, agzybirlik dileýän. Serdar men saňa ýene bir gezek gaýtalýan, ýeriň tabşyr, dawasyz, jenjelsiz. Hawa, bundan beter abraýdan gaçyrma şo neme Berdimuhamedowleri. Hä, sen şolaň içinde birazjyk pikirlenip gör özüň. Näme bolup biler bundan soň? Göz öňüňe getir, SSR-iň ýykylyşyny, göz öňüňe getir, Saddam Huseýni we beýlekileri. Sen şolar ýaly bolmaýyn diýip kakaň şo ýerinden gaçdy. Daşa gitmersiň. Daşa gitmersiň. Türkmenistan bir kiçi ýurt. Biz hemme zady bilip otyrys. Içinde näme bolup geçýäni, daşynda näme bolup geçýäni. Men siňe diňe gowulyk bilen maslahat edýän, kakaňa-da maslahat beripdim. Ýeriňi tabşyr diýendim. Näçe gezek aýdandyr. Hä, tabşyrmadyňyz. Türkmenistan şu wagt ekonomiçeskiý, politiçeskiý, moral taýdan örän gluboky krizise gaçdy. Mümkin däl häzir Türkmenistany siz ýaly adamlar bilen, siz ýaly ylymly-bilimli adamlar bilen Türkmenistany galdyrmak mümkin däl, serdar. Hä. Bu ýaňky ýaly çöpdüýbilerem size aýdym aýdyp berýär-dä. Siziňkini göterýär. Goluňyzam hiç hili peýda bilmeýär size. Ynha görersiň. Şoň üçin teklip saňa. Hawa, näme başga diýeýin, halk, ilim, ýurdum, watanym, hemmäňize agzybirlik dileýän. Hawa, indiki efirlerde duşýançak köp sag boluň.